Мана Николай Иванович Егоров тесе Чӑваш Шупашкарта пурӑнатӑп. Чӑваш патшалӑх гуманитари ӑслӑлӑхӗсен институтӗнче чӗлхе пайӗн пуҫлӑхӗ пулса ӗҫлетӗп. Ку ӗҫре нумай пулмасть кӑна ӗҫлеме пуҫларӑм хам унччен маларах пайра ӗҫленӗ кунта. Тата маларах Чӑваш патшалӑх университетӗнче вӗрентсе пурӑннӑ. Ку хамӑр университетах пӗтернӗ. Университет пӗтернӗ хыҫҫӑн ман университетра ӗҫлеме хӑварнӑ та халӗ вот ҫакӑнта ҫити ҫитрӗмӗр. Специальность ман тӗп специальность вӑл чӗлхеҫӗ. Эп чӗлхе историйӗпе, тӗрӗк чӗлхисен историйӗпе ӗҫлетӗп. Тӗрӗк чӗлхисен историйӗ урлӑ вара тӗрӗк халӑхӗсен историне, вӗсен культури мӗнле аталанса пынине те тӗпчесе пыратӑп, мӗншӗн тесессӗн ман пурнӑҫра культура ыйтӑвӗсемпе, истори ыйтӑвӗсемпе нумай ӗҫлеме лекнӗ те унпа чӗлхе, истори, культура ыйтӑвӗсене уйӑрса тӑмастӑп, пурне те пӗрле тӗпчесе пыратӑп. Чӑваш халӑхӗн историйӗ вӑл ҫав тери кӑсӑк, мӗншӗн тесессӗн ытти тӗрӗк халӑхӗсенчен эпир тахҫанах уйрӑлса кайнӑ та Сахалтан та икӗ пин, икӗ пин те пилӗкшер ҫул, тен, виҫӗ пин ҫулта уйрӑм пурӑнатпӑр. Ман шутӑмпала э, хам тӗпчесе пӗлнӗ тӑрӑх э, тӗрӗксем э, вӗсем авалтанах з чӗлхепе калаҫакан халӑхсем пулнӑ. Пирӗн эрӗчченхи пӗрремӗш пин ҫуллӑхра тата маларах та вӗсем Байкал таврашӗнче Байкал кӳллин кӑнтӑр енчи сӑртлӑ-туллӑ вӑрманлӑ тӑрӑхсенче сунар ӗҫӗпе тӑранса пурӑннӑ. Вӗсен чӗлхи стандартлӑ терек чӗлхи пулнӑ, вӑл The терек чӗлхи, чӑваш чӗлхи пек ротацизмлӑ чӗлхе пулман вӑл. Ротацизмлӑ терек чӗлхи вӑл стандартлӑ The терек чӗлхипе калаҫакан терексем Иран субстрачӗ ҫине ларса ларсассӑн пулса кайнӑ. Истори тӗлӗшӗнчен, археологи тӗлӗшӗнчен пӑхсассӑн кӑк-тӗрӗксене чул куринккесен культурипе танлаштарма пулать вырӑсла ӑна культура плиточных могил теҫҫӗ. Индоиран йӑхӗсене карасук культурипе танлаштарма пулать. Карасук культури пирӗн ерӗчченхи ҫиччӗмӗш ӗмӗрте пӗтсе ларать. Апла пулсассӑн тӗрӗксемпе карасуксен хушшинчи культура ҫыхӑнӑвӗсем вӗсем пирӗн еричченхи иккӗмӗш пин ҫуллӑхрах тытӑнса кайма пултарнӑ. Индо-Иран чӗлхинче янӑравлӑ з сасӑ ҫуккӑ. Вӗсен янӑравсӑр с сасӑ кӑна пур. Ҫавӑнпа та вӗсем хӑйсен чӗлхине пӑрахса тӗрӗк чӗлхисене куҫнӑ чухне тӗрӗк сӑмахӗсенчи з сасӑ вырӑнне р сасӑ калама тытӑннӑ пулмалла. Ҫавӑнтан ротацизмла тӗрӗк чӗлхи пулса кайнӑ. Эпир ӗнтӗ ҫак самантран пуҫласа хамӑрӑн халӑх историне тӗпчеме тытӑнатпӑр. Пирӗн историксем ку тӗлӗшпе тарӑнах кӗрсе кайман ку таранччен. Ку ман хам тӗпчесе пӗлнӗ япаласем ытларахӑшӗнчен. Анӑҫри тюркологсем, уйрӑмах венгрсем пиртен маларах пыраҫҫӗ. Анӑҫри тюркологсем ҫак вӑта ҫӑра ҫире пурӑннӑ ӑр-тӗрӗк чӗлхипе калаҫакан халӑхсене огурсем теҫҫӗ. Ну, унта огуз халӑхӗсем пур, огур халӑхӗсем пур. Хальхи турккӑсем, азербайджансем, туркменсем огуз ушкӑнне кӗрекен тӗрӗксем калӑпӑр. Чӑвашсем вӗсем огур тӗрӗкӗсем пулнӑ пулмалла. Ну, каярахпа пирӗн эрӗри тӑваттӑмӗш пиллӗкмӗш ӗмӗрте Европӑри, хӗвелтухӑҫ Европӑри шӗшен кил тӑрӑхӗсенче Огур йӑхӗсем курӑнма тытӑнаҫҫӗ. Оногурсем, кутригурсем, утригурсем, сарогурсем тата ытти те. Пӑлхарсем те ҫав йӑхранах тухнӑ ывӑласем. Тепӗр пысӑк проблема вӑл вӑтаҫыра ҫӗре хунсен проблеми е ҫунну проблеми. Хунсем пирки нумай калаҫнӑ, нумай тавлашаҫҫӗ, анчах та уҫҫи хуппине каллех тупса ҫитермен-ха ку таранччен. Чи малтанах хунсем мӗнле чӗлхепе калаҫни интереслентерет тӗпчевҫӗсене. Унта тем тӗрлӗ гипотези та каласа тухнӑ. Пӗрисем унта тӗрӗксене кураҫҫӗ, теприсем монголсене шыраҫҫӗ. Палеоваҫи халӑхӗсемпе, Енисей ҫинчи кетсемпе тата ытти халӑхсемпе те танлаштарса пӑхнӑ вӗсене. Ну, Иран йӑхӗсем пирки каламалли те ҫук ӗнтӗ унта. Хӗвел тухӑҫ Иран йӑхӗсем скифсемпе, саксемпе хурӑнташлӑ йӑхсем пирки калаҫу пырать ӗнтӗ. Чӑннипе ман шутӑмпала те хам чӑваш пулнӑран те уншӑн кӑна та мар хунсем вӗсем чӑннипе огур чӗлхипе калаҫакан тӗрӗксем пулнӑ пек туйӑнать. А мӗншӗн? Мӗншӗн тесессӗн хунсен империйӗ саланса кайнӑ хыҫҫӑн пирӗн эрӗри виҫҫӗмӗш-тӑваттӑмӗш ӗмӗрсенче вӑл импери саланса каять те хунсем анӑҫалла куҫса каяҫҫӗ. Вӑл ҫанталӑк улшӑннипе, шӑрӑх ҫанталӑк тӑнипе ҫыхӑннӑ япала. Ӑнӑҫра вара кунта Европӑра византиецсен куҫӗ умӗнче калӑпӑр унта ӗр чӗлхеллӗ тӗрӗк халӑхӗсем кӑна курӑнаҫҫӗ. З чӗлхепе калаҫакан тӗрӗксем ҫук. Апла пулсассӑн Вӑтаҫӗр Азири хуннусен империйӗнче ротацизмлӑ тӗрӗк чӗлхепе калаҫакан халӑхсем кӑна пулнӑ пулмалла. Паллах, вӑтаҫӗр аҫӑ территорийӗнче стандартлӑ тӗрӗк чӗлхипе калаҫакан халӑхсем те упранса юлма тивӗҫ пулнӑ мӗншӗн тесессӗн каярахпа пиллӗкмӗш ӗмӗртен тытӑнса вӗсем истори арены ҫине те пӗр хут тухаҫҫӗ. Ман шутпала хунсен саманинче з чӗлхипе калаҫакан тӗрӗк халӑхӗсем, тӗрӗк гехӗсен ушкӑнӗсем вӗсем сӑрт-тӑтуллӑ вырӑнсенче кӑна Байкал таврашӗнче тӑрӑхра Унтан Саян Алтай таврашӗнче, Монголи Алтаев тата Гоби Алтая таврашӗнче юлнӑ пулмалла. Мӗншӗн тесессӗн саплутуллӑ вырӑнсем хунсене ытлах интереслентермен, вӗсем ытларах Шӗшентир тӑрӑхӗнче ҫӗрсемпеле

Каларӑм ӗнтӗ хунсен империйӗ, Вӑта чӑрачӑри хунсен империйӗ пирӗн эрӗри виҫҫӗмӗш ӗмӗр тӗлнелле саланса каять. Вӗсем хыҫҫӑн истори арени ҫине унта ҫанписем тата жуан-жуансем тухаҫҫӗ. Ҫанписем, ухуансем, дунху ушкӑнне кӗрекен халӑхсем пулнӑ. Ҫак халӑхсем мӗнле чӗлхепе калаҫни пирки каллех ку таранччен те тӗплӗн татса парса калани ҫукка. Хунсене те, дунхусене те монголсем монгол чӗлхипе калаҫакан халӑхсем пулнӑ теҫҫӗ, тӗрӗксем тӗрӗк чӗлхипе калаҫакан халӑхсем пулнӑ теҫҫӗ. Чӑннипе вӗсем те кусем те пӗр халӑхах пулнӑ пулмалла, пӗр чӗлхепех калаҫнӑ пулмалла. Кирек мӗнле пулсан та моде вӑхӑтӗнчех дунхусем хунну империне кӗреҫҫӗ, апла пулсассӑн вӗсем пӗр патшалӑхра пурӑннӑ, пӗр чӗлхепе калаҫма тивӗҫ пулнӑ. Китай историкӗсем пеккенре мана ҫапла интереслӗ шухӑш каласа пачӗҫ. Сунну текен халӑх вӑл хӑй халӑхӑн вӑл хӑйӗн ячӗ мар, вӑл китайсем панӑ ят. Ҫавӑн пекех Тун Ху тени те китай сӑмахӗ. Вӑл хӗвел тухӑҫри куҫса ҫӳрекен халӑхсем, ӳркен халӑхсем тенине кӑна пӗлтерет. Унтан ҫак Тун Ху йӑхне ушкӑнне кӗрекен тӗрлӗ йӑхсем пур. Вӗсем хушшинче ҫанпийсем вӗсем сабирсем, ухуаньсем огурсем, мужунсем, мадьярсем тата ытти те. Вот ҫавӑн пек ӑнлантарса параҫҫӗ вӗсем. Ну унта тата тоба текен халӑх пулнӑ. Вӑл вӑл Хӗтерк ҫырулӑхӗнче Орхон Енисей палӑкӗсенче тапгач формӑра тӗл пулать те Китай халӑхне пӗлтерет. Анчах та Малтанлатса тобасем вӗсем каллех ҫак Дунхуш кӗнне кӗрекен ыр чӗлхепе калаҫакан тӗрӗксем пулнӑ пулмалла. Акӑлчан тюркологӗ Клоуссен калӑпӑр тапкатсене чӑвашсемпе танлаштарать. Монгол чӗлхисенче тӗл пулакан ротацизмлӑ тата лымдацизмлӑ тӗрӗк сӑмахӗсене вӑл тапкач чӗлхинчен кӗнӗ тесе ӑнлантарнӑ. Ну, кирек мӗнле пулсассӑн та эпир Ҫак монгол чӗлхине кӗрсе юлнӑ сӑмахсем урлӑ чӑваш чӗлхипе калаҫакан тӗрӗк йӑхӗсем пирӗн эрӗччен нумай малтан вӑта ачӑра-ачӑре Монголи территорийӗнче пурӑннине пӗлетпӗр. Вӗсем вуннӑмӗшӗмӗрчченех унта упранса юлнӑ пулмалла, мӗншӗн тесессӗн монгол йӑхӗсем вуннӑмӗшӗмӗрччен маларах вӗсем пысӑк хӗнган тӑвӗсен хӗвелтухӑҫӗнче пурӑннӑ. вун пӗрмӗш ӗмӗрӗсенче кӑна вӗсем выльӑх-чӗрлӗх ӗрчетме тытӑнаҫҫӗ те ҫеҫенхире тухаҫҫӗ. Монгол чӗлхисенчи выльӑх-чӗрлӗх ячӗсем тӗпрен илсен пӗтӗмпех вӗсем терк чӗлхисенчен йышӑннӑ пуласем. Хальхи вӑхӑтра венгр тюркологӗ Алтаисчӗ Андрес Шронташ пысӑк кӗнеке ҫырса пӗтерет, эпир унпа хутшӑнатпӑр, ҫыру ҫӳрететпӗр те вӑл каласа панӑ тӑрӑх монгол чӗлхинчисенче пин те пилӗкҫӗр ытла чӑваш сӑн-сӑпатлӑ тӗрӗк сӑмахӗсем пур. Вӑл шутра выльӑхчӗрлӗх аталаннӑ, выльӑхсӗрлӗх ӗрчетес ӗҫ терминологийӗ йӑлтах огурсенчен е авалхи чӑваш чӗлхинчен те эпир илнӗ сӑмахсенчен тӑрать. Ну, урӑхла каласассӑн монголсене ҫӗтенкере ертсе тухаканнисем, я урӑхла каласан выльӑх-чӗрлӗх ӗрчетме хӑнӑхтаракан халӑхсем, вӗсем пирӗн мӑн асаттесем пулнӑ пулма кирлӗ. Хунсен империйӗ пирӗн эрари виҫҫӗмӗш ӗмӗрте саланса каять, вӑл ҫанталӑк типме тытӑннипе ҫыхӑннӑ терӗм. Ҫанталӑк типсе ларнӑ пирки Монголи ҫӗҫен хирӗсенче унта выльӑх-чӗрлӗх кӗтсе пурӑнма майсем пӗтсе лараҫҫӗ. Пуш хирӗсене ҫаврӑнаҫҫӗ ҫӗҫен хирсем, вара хунсем, вӗсем хыҫҫӑн тата ытти йӑхсем анӑҫалла Хальхи Казахстан территорине Чонгар хапхи витӗр тухса ҫичӗ таврашне. Унтан Сырдарья тӑрӑх Мавераннахр таврашне, каярахпа Арал кӳллин кӑнтӑр енне ҫитсе тухаҫҫӗ. Унтан малалла